Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Arra seenaa barsiistuu taate takka ta akkaan wajji jireenya rabbii rabbiin kiyya na wajji jiraa akka gartee miirri san sirriitti nu dhagahamu tan gootu takkaan isinii himuu deema. Eh, Yeroo nabi Daawud alayhima wa ala nabiyyina salaatu wassalaam eh, rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa kana sagalee bareedduu kanneef Kitaaba Rabbiin gaa yeroo san isarra buusee guunii fi qara'u sagalee tana tola hedduu bareeddi sagaleen isaa. Kana duba isaa kitaaba san qara'u jiru gaarrii ni hinaafe. Shimbirroonis ni hinaafte. Yaa Rabbi je'e gaarri hayyama naa godhii anis isaa wajjiin qara'aa hayyama naa godhi jee gaarri hayyama gaafate. Sani Rabbiin gaa subhaanahu wa ta'aalaa gaaraa fi shimbirroofiis hayyama godhe. Hoggaa kana Nabi Daawud maali jee alayhimaa wa alaa nabiyyina salaatu wassalaam gaarri kun hogguu isaa wajji qara'uu eegalee sagaleen gaaraa irra guddatte gaa. Hangam takka sagaleen isaa dhokatte tasaa. Hogguu kana yaa Rabbi sagalee gaaraa tana narraa us- ah, gartee sagalee ta- gaaraa tana cal narraa godhi akka sagaleen tiyya dhagayamtu maaliif jennaan sagaleen gaaraa sagalee tiyya dhoysitee jee hoggaa kana rabbiin jibriil itti erge alayhimaa waala nabiyyina salaatu wassalaam jibriil itti ergee deemitii barnoota kanniif jeen kana jibriil dhufee nabi daawud fuudhee gaara gubba bahee gaara kana dhawee bakka lamatti adda baqeesse jechuudha gaarri kun guddoohee hangamma dachii kana gubbaa jiru dachaa kudhan dachee keessa jira. Akkasiif harka qabee ilaa gadii gad bu'e jechuudha. Ilaa lafaa gaara keessa gad hogguu lafa fagoo san gad bu'an booda dachiin dukkana waa takka hin jiru. Kana Jibriil jeen alayhi salaam eh, ija teetiin ni agartaa jeen hin arkuu jeen Nabi Daawud alayhi salaam. kana dhagaa kun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ifaa tokko ibseef kana dhagaa tokko hurfaa lafaa fuudhee harka nabi daawud irra kaayee alayhimaa walaa nabiyyiin assalaatu wassalaam harka isaa irratti hurreeysee cabse jechuudha hogguu dhagaa kun dhagaan kun cabu raammoo takkaa keessaa ba'e raammoon baala magariisaa afaanii qabdi Kana Jibriil jeen waan rammoon tun jettu ni dhageeysaayii jeen lakkiin dhagahuu jeen mee gama gurra keetii dheeysi jeen hogguu nabi daawud alayhi salaam raammoo tana fuudhee maal jetti ni beeyta subhaanallah subhaanallah subhaanallah jetti rabbi qulqulleeysiti Hoggaa kana ajaa'ibe. Kana Jibriil je'een Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa salaamtaa sirra qara'a. Inna Allaha yuqri'uka salaam. Rabbiin salaamtaa sirra qara'a. Dhaga'i je'een raammoo tana hagartee gaara kana hanga fageenya dachii jala jirtu san deebitee isii dhagaa san keessa jirtu isii subhaanallaahi jettuun samii torbanii olii dhageha an akkamittiin duba sii dachii gubbaa jirtu sagalee tee hin dhageenye gaarinis hanga fedhe yoo iyyees sagalee tee dhoysuu hin danda'u jechuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala saniifuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala bakka feete jiraadhu feetu biyya tee jiraadhu feetu biyya alagaa jiraadhu feetu mana jiraadhu feetu ala jiraadhu akka feete jiraattu si quba qaba rabbiin si bira kutee waan qalbiin tee yaaddu beeka rabbiin tabaaraka wa ta'ala saniifuu wajji jireenya rabbii kana beekiiti harka kee gamasaa ol qabi isa abdadhu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu